Wozɔ va gbe ke ƒe aʋala dzi. Egbea nu yi me dzi be míakpɔ nye be, e Salomo ƒe agbalẽ, Salomo ƒe agbalẽ, Salomo ƒe agbalẽ ta bla asieke. eya medi be míakpɔ. Salomo ƒe agbalẽ ta blaasieke. Tso kpukpui gbãtɔ kɔ yi ɖe nuwuwu eya medi be míakpɔ. Ebe, Aƒetɔ Sitsoƒe nènye na mí tso dzidzime yi dzidzime hafi towo nava do eye anyigba kple xexeame nadzɔ la, wòe nye Mawu tso mavɔ me yi mavɔ me. Wòe nana amegbetɔwo gatrɔna zua kewɔ eye nègblɔna bena, Mitrɔ gbɔ mi amegbetɔviwo. Elabena ƒe akpe le ŋkuwò me abe tsɔkeke si nu va yi kple ŋudzɔxi le zã me ene. Kple ebe ŋkuwò me abe etsɔ ŋkeke si nu va yi kple ŋudzɔxi ma yi ɖe. zea me kple ŋudzɔ ʋi le zea me ene. Ekplɔ wo yi alɔdɔdɔ ko wonye. Ŋdi la wodze abe gbe ene. Ŋdi la eƒo se eye wodze fiaŋya fiaŋ la woyae eye woƒu elabe wò dɔmedzoe na mía nu yi eye wò dziku ɖe mí ɖa kple ŋɔdzi. Ètsɔ míaƒe vodadawo do wò ŋkume kple míaƒe nuxaxlawo dome ƒe kekelinu, elabena míaƒe ŋkekewo katã nu yi le wò dziku la nu. Míaƒe ƒewo vɔ ɖe mí abe ame ƒe ŋeŋe ene. Míaƒe agbenɔƒewo nye ƒe blaadre ne ɖeƒã la ƒe blaenyi, eye fuɖename kple hiã enye wò aɖegbeƒonu. elabena wova yi kabakaba eye míedzo. Ame ka adze si wo dome dzi ƒe ŋusẽ kple wo dziku ɖo ale si wòava wɔ nui? Ebe, Fia ale si míaxlẽ míaƒe kekewoe la mí. Ne dzi nye anu naɖo mía si, Yehowa, trɔ kɔ dzro va se ɖe ɣekaɣie? Eye na wò dɔme natrɔ ɖe wò dɔlawo ŋu. Tsɔ wò amenuveve ɖi ƒo na mí le wò ŋuti. ekema míatso aseye, eye míakpɔ dzidzɔ le míaƒe ŋkekewo katã me. Do dzidzɔ na mí ɖe ʋeyiʋi si nète mí ɖe anyi kple ƒe siwo me dzɔgbevɔ̃e ɖi kpe mí la nu. Na wò dɔwɔwɔwo nadze na wò dɔlawo, eye wò atsyɔ̃ na nɔviwò ŋu. Ale Aƒetɔ mía Mawu ƒe dɔmenyo nanɔ mía dzi eye wòana míaƒe asinudɔ nali ke zã na mí. Ẽ, míaƒe asinudɔwɔwɔwo wòana woayi dzi nyuie. Medi be míakpɔ nane le fi. Tsɔ wò amenuvevedi ƒo na mí le ŋdi ekema míatso aseye eye míakpɔ dzidzɔ le míaƒe ŋkekewo katã me. Do dzidzɔ na mí ɖe ɣeyiɣi si nète mí ɖe anyi kple ƒe siwo me dzɔgbevɔ̃e ɖi kpe mí la nu. Eya medi be míalé ŋku ɖe eŋu. Mía tɔwoe. Dzi kple anyigba wɔla. He Biblia me nɔ anyi o ɖee, ɖe wòfia be Mawu meƒoa nu kple mía tɔgbuiwoe oa? Ɖe wòfia be mía tɔgbuiwo kpɔa abusamue ƒona nua? Biabia se ye ɖo. Medi be míakɔ míaƒe susu kɔ da ɖe dɔ e, enyagblɔ me o. Ele gɔme se nam ɖe. Ɖe wòfia be xe agbalẽa mekpɔ va tu mía tɔgbuiwoe o ɖe. Ɖee wònye be Mawu meƒona nu kple mía tɔgbuiwoa? Ɖe wòle eme be Abosam kple mía tɔgbuiwoe ƒona nua? Babiae. Agbalẽ aɖe, medi be míakɔ susu anɔ xlẽ. Hadedzideƒonyawo sugbɔ le eme. Akɔfaname ƒe nyawo sugbɔ le eme. Vɔ teƒe ɖewo le eme ɖe, susu mele eŋu o. Eyi ga vɔ̃ɖie nye be, nye ma gblɔ be Mawu gã yiwo be wo ya na wokɔ agbalẽ ya kɔ va na mi ɖe, ewɔ mistake xa ɖe ame yi dzi wòkɔ to ta. Míatɔwoe, míle sɔlime xɔ me. Enye mewɔ dɔ le hotel ye. Mekpɔ na sɔfo ye. Yewo be yewo nye sɔfo. Yewo kɔ na nyɔnu ye. Kɔ va na sɔ ɛɛ eh, eh, swimming pool. Woava do agbe. Meɖe ŋku lo, ne nye mekpɔ sɔfo ƒe agbenɔnɔ ɖe, ekema ma me ka ƒe agbenɔnɔ makpɔ? Akɔ zɔ ɖe dzi. Wobe Kristo gbenɔnɔ ɖe. Eya ana be ame ɖe kura atrɔ dzime. Ya fifia ya Kristotɔ le agbe vɔ̃ɖi nɔ. Aleke ame bubu atrɔ dzi me? Ta ame yi kɔ agbalẽ kɔ va na mi ɖe mele gbɔgblɔ na Mawu be ewɔ mistake be kɔ agbalẽ ma kɔ na ame mawo. Enye history fia ame ɖe. Ah, me, uh, hist, number one history slave yiwo wɔ ɖe. Mawu da ƒu le fuma be kɔ agbalẽ kɔ de asi me na woe. Ya wònye be va se ɖe egbe Abram gblɔ be ɖe ne ame aɖeke mexe yame na Mawu o. Ame ɖe xe mexe yame na Mawu be megaƒo nu kpli mí o. Ale yi dzidegbe va dena gbe ɖe, Mawu ate ŋu adegbe míase wo ŋkɔ. Mawu ate ŋu adegbe agblɔ be kpɔ amegbetɔ ɖe sia ɖe le xexeame mi yi ɖe Pentekos. Miaƒete mi yi ɖe Arsi. Miaƒete mi yi ɖe wona mínya be sɔlime ɖe Adzɔ wònye wole dodo. Ele gɔme si nam ɖi. Adzɔ ya wònye wole dodo. Business ya wònye sɔlime zɔ. Pastor gblɔ be adzɔ mele zɔzɔ kplakplakpla o. Ta ne va la, enu wòa gblɔ, wòakɔ dɔ vɔvɔ na wɛ. Ya wòava xe fe ɖe ne ɖe, ya, ya wòle didi. Ebe ɖe, Biblia gblɔ be, Salomo ƒe agbalẽ ta bla asieke eƒe kpukpui e fi fi yi ne mele kura tse aha eƒe kpukpui ya me nakpɔe. Tsɔ wò amenuvevi ƒo na mí le ŋuti ekema míatso aseye eye míakpɔ dzidzɔ le míaƒe ŋkekewo katã me. Do dzidzɔ na mí ɖe ʋeyiʋi si nète mí ɖe anyi. Ele egɔme se nam ɖi. Gbe ka gbe Mawu va te mi ɖe anyi? Ame tete ɖe anyi ɖe yovowoe va wɔe le anyigba dzi. Mawu sogbolisa, Mawu aɖaŋuwɔtɔ, Mawu kitikata ɖe mete mi ɖe anyi kpɔ o. Eku dina, etsi dza, etsi dzana, vɔ Yehowa yiwo le yɔyɔ be yae ɖe nye me xɔse be eyae va te mi ɖe anyi o ao mi gbe mi gbe that illusion that mind slave mi gbe ega le nana mawu kitikata ɖe eya nana be ɖe etsi dza nana mi mawu yewo va le yɔyɔ be yehowa ɖe ame ɖe ke me hea ya me ne o Wona mínya be le Biblia me be dzide, dziɖegbe wɔame adre yae le. Vɔ nye menya sɔfo nene alo bishop nene yi le xexea me yi ate ŋu ayɔ dziɖegbe ɖeka o. Vɔ yi de dzɔgbe dzi ne nabia wo se be ɖe yi di be yeayɔ dziɖegbe ne nakpɔ. Alo va yi fi ame ɖe ne wòava yi kɔ wò kɔ na hebiezo ne nakpɔ. Eŋeawo ɖe, míawo míte ŋu yɔna dziɖegbe o diegbe. Ta mía kple agbalẽa ŋlɔla ɖe, ame kae le ahatso ka fifia? Wobe dzidegbɔ woame adre li, vɔ ɖeka kura tse yovo me yɔ ɖeke mi kpɔkpɔ o. Mía ameyibɔwo, mía ŋeawo ɖe, míawoe yɔ dziɖegbe. Ta ame kae te ɖe Mawu ŋu? Ame kae yɔ Mawu vivie? Wobe anyigba keke na mí na amegbetɔ, vɔ va se ɖe gbe, anyigba le ʋuʋu le teƒeteƒewo, vɔ mekpɔ ke nu be yeamia ame ɖe wɔe o. Mabia se lo. Mikɔ miabo susu kɔ da ɖɛ ne mikpɔ be ɖe nya yi le dzɔdzɔ ye na tseƒe ye hã. Mawu ma me ya ye na anyigba ʋuʋua. Aleke wòdzɔ be egbe be yi magaʋu anyigba me na ame anyigba ne mia me o. Leke wòdzɔ dzata megale dodo be yealé ame aɖu o. Mía tɔwoe. Enya yi magblɔ koe nye be mina miʋu miaƒe susu. Mebia dzɔgbenyuie na wòe. Dzi kple anyigba wɔla netu tsi kɔ ɖe dziwɔe, nena akɔfafawɔe, nena gɔmesesewɔe.